debi'ee khayrukum man ta'allama alqur'aana wa'allamahuu jee irra caalaan namni barumsa keeysaa kan baratee irra caalaadha eega irra caalaa tahee booda irra caalaan nama ammaas nama gartee malee quraana baratee quraana kana nama barsiise jedhan kanaaf duba ergaan rabbiitis salawaatullaahi aleehi akkasuma nu dubbate kanaaf durri quraanaa qara'uudhaan duratti labzii labzii baruudhaan nu barbaachisa yoo labziin barre ni ulfaatti xiqqoo waan ta'eef jecha nutti barumsi kun dura gaafa labzii bartee deebitee aakaama isaatii wajjiin akkasumatti buura gartee qubeen irraa baatu yookaanuu makaarij makaarij alxuruuf kan jedhamu gartee makaarija kana gaafa baratte quraanni illeen siif gaduudha jechuudha inshaa allahu ta'ala makaarija kana eessa keessa barannaa jennaan dura awwala qaaciidatu nuuraaniyya irraa barannaa jechuu qaaciidatu nuuraaniyya Qa'iidaa tanarraa baranna gaafa isa kana baranne inshaallah qubeen seeraa quraana keessatti argamtu tan namatti ulfaattu hundi isii eessa keessatti argamti jennaan qa'iidatu nuuraaniyyaa kana keessatti argamti jettu jechuudha. Alqa'iidatu nuuraaniyyaa taaliifu fadiilatu sheekh laaffisu barumsa keenya kan itti seenu deemnu asumaan barumsatti seennaa jechuudha. Mata duree isaatirraa eegallaa jechuu Inshaa Allah nama gartee baratee irraayis fayyadamu rabbi nu haa taasisu inshaa Allah ta'ala asumaan gaa kabaraa barumsa keenya kan seenu taha qubeeleen tuni ta akkam faadha yoo kajannu tahee kan dura barachuu nu barbaachisu qubeelee kanaa jechuudha qubeelee kana qubeen kuni walii galli isaa diidamii saddeeti. digdamii saddeet digdamii saddeettan kana qixa sirritti bootaa inni irraa bahu kanaa wajjiin yoo ka barannu tahee kalaas quraanni ni laafa jennee yaanna inshaa allahu ta'ala kanneen cinaadii jiran kuni maali jechuudha maqaalee isaaniiti ismii yookaanu maqaalee Aliifattiinis maqaa kophaa qabdi jechuu kunoodha. Gartee aliifattiin gisee akkana ol dhaabbattu waan maqaa hin qabne nu fakkaatti. Ammoo kunoodha maqaaleen isaanii xarafarra jiranii jechuudha. Inshaa Allahu ta'ala makaarija bootaa isiin irraa baatus asumaan kan wal garsiifnu taha wal garsiifne saniin booda kara barumsa keenyatti yoo ka suuraalee namaatiin akka gartee afaan namaatiitti ka deebisnu ta'e

miim nuun ta dal xo ba miim fa waaw fa za zal ro vo siin shiin kanneen jechuudha. Irra deebi'ee miim nuun insha Allah. kanneeni akkana deema jechuudha insha Allah qubeelee bootaan isiin irraa baatu kanarraa nu garsiisaa jechuun bootaa xiyyaa akka nu garsiisu kanarraa nufa insha Allah ta'ala kana bootaa isiin irraa baatu dirqama haqa isiidha qubeen gaa haqa qabdi waan ta'eef jecha haqa isiidha kan nuuf hin nurratti waajiba waajiba jechuudha insha Allah kakannee nuuf iftahaa jechuudha Asirraan achi deebinee kana isin garsiisaa bootaa isiin irraa baatu wajjin kan isin barsiifnu tahaa jechuu. Duraan dursinee egaa wanni jennu qa'iidatu nuuraaniyyaa kana eessaa arkannaa kan jennu tahaa qa'iidatu nuuraaniyyaan bootaa inni irraa arkamu pilestoorii keessa seennaa pilestoorii keessa seenneeti asiin sarchii goona ol baanee gubbaa kanatti Qaa'iidatu Nuuraaniyyaa jenna. Qaa'iidatu nuu fidee jira jechuudha. Qaa'iidatu Nuuraaniyyaa. Qaa'iidatu Nuuraaniyyaa jechuun kun hedduu jira. Eh, Kunis jira, eh, kunis jira, kunis jira, kunis jira, kunis jira. Kamtu gaariidha jennaan kana keessaa kanneen keessaa isa kanaatu gaariidha jechuu qaa'iidatu Nuuraaniyyaan isa kana bareedaani. Kanarra dhawattaa Eefasii as irratti dhooyta. Kunoo jala kanarraas deebistee ilaaltaa jechuudha kunoo. Kuni takkarraa haga kudha jaha kudha torbatti qabaa jechuudha kunoo laal- laaluu dandeessa. Haga kudha torbaati qabaa. Asirraa kana fayyadamuu dandeessaa jechuudha. Kunneen irruudha. Guutuu miti. Isa kana yoo ta'e malee eh, kaan irruudha jechuudha. Kuni laali. guutuudhaa miti jechuudha kunneen. Kunneen guutuudhaa miti. Isa san achirraa buufattanii insha Allahu ta'ala barumsa keenya kan ittiin fufnu ta'a. Kun barumsa guyyaa awwalaa waan ta'eef jecha insha Allahu ta'ala asumaan itti fufnaa jabaadhaadha isinin jenna. Salaamu